Dyn ni wedi sefydlu'r ŵyl am sawl reswm. Dwi wastad wedi bod eisiau gwneud gŵyl awyr agored, gŵyl celfyddydol i'r gymuned. Ac felly aethon ni ati llynedd i ddechrau trefniadau a cael lot o ddiddordeb gan bobl yn y gymuned. A mae Lenny hefyd yn flwyddyn y chwedl, a dyn ni'n defnyddio chwedl Cantre'r Gwaelod fel sail i'r pythefnos o weithgaredde a dwi'n rili falch bod lot o bobl o'r gymuned, artistiaid lleol ac artistiaid proffesiynol yn cyd-weithio. Mae cyd-weithio yn rhan hanfodol o'r prosiect yma a'r ŵyl ei hun. Mae'n bythefnos o hyd, dyw hwnna am i fod yn her i gynnal y diddordeb trwy gydol y pythefnos ac aed yn â'r bwriad yn y dyfodol? Beth yw'r bwriad yma? Um, a dwi ddim yn credu bod yn mynd i fod yn anodd achos mae, mae lot fawr, mae misoedd ar fisoedd o waith wedi cael ei i wneud i baratoi ar gyfer y gig gyntaf heno, um, ond hefyd ar gyfer yr holl weithgareddau drwy'r bythefnos. Y bwriad a'r gobaith yw bod diddordeb yn cynnyddu wrth ni fynd ymlaen gan arwain at y prif ddigwyddiad mawr ar y noson olaf. Esboniwch yr enw, hen linell bell, y far old line. Mae yna ddau enw, un Cymraeg ac un Saesneg. Faint o bwysles fydd ar y Gymraeg a faint o bwysles fydd ar y Saesneg yn yr wyl? Mae'r llinell yn dod o englyn gan Dewi Emrys, bardd o Gainewydd, ers talwm, um, a mae'n bennill sydd yn sôn am y gorwel oddi ar arfordir Ceredigion, ac i fi mae'r ma, ma gorwel yn un o Ceredigion, mae'n rhywbeth mae pob un ni yn mwynhau ar brydau gwahanol. Ac felly dyna ysbrydoliaeth neu tarddiad um, yr enw. Pam Cymraeg a Saesneg? Achos Un o fwriadau mawr yr ŵyl yma yw amlygu diwylliant Cymru, diwylliant Cymraeg. Mae digon o stwff yn dod mewn i Gymru o wledydd eraill, o Loegr a gwledydd eraill, a dim byd yn bod ar hynny. Ond ein bwriad ni fel Cwmni Theatr Arad Goch a'r ŵyl yma yw i amlygu diwylliant Cymru. Ac, fel rhan o hynny, dyn ni eisiau cynnwys pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, ond sydd yn rhannu ein diwylliant ni, mae'r un mor bwysig iddyn nhw ac i Gymry Cymraeg. Sut ych chi'n bwriadu gwneud hynny i dynnu pobl di-Gymraeg i mewn? Drwy gerddoriaeth, drwy waith celf, um, mae'r digwyddiad ola, sef perfformiad dramatig o gwledd gwyddnwr y Sea King's Feast, mae hwnna'n ddwyieithog. Nid dwyieithog yn cyfieithu pob gair, pob brawddeg yn slafaidd, ond mae lot o ddigwyddiadau uh, yn rhwm wrth wrth y wledd, mae gwaith theatr, mae gwaith syrcas, mae gwaith canu, mae gwaith tân, mae tân gwyllt, a mae'r ddrama ei hun, sef stori Cantre'r Gwaelod, Gwyddno Garen Hir, um, yn cael ei actio gan cast o gymeriadau sydd yn sylwebu ar ei gilydd, felly mae'r ma ddwy iaith yn cyd-lifo gyda'i gilydd yn rhwydd iawn. Sut ymateb sydd wedi bod yn y dre ac yn lleol i'r paratoadau? Mae'r ymateb wedi bod yn dda. yn dda iawn ac yn gynyddol dda iawn. Um, dyn ni wedi bod yn gweithio ar hyn a, ac yn pwmpio gwybodaeth allan drwy nifer o gyfryngau gwahanol ac wrth gwrs yn agosa at yr wyl dyn ni wedi darparu mwy o, o, o wybodaeth a yn dda wythnos yma clywed lot o bobl gwaith er dyn ni'n dod mae lot o buzz o gwmpas le rili edrych ymlaen mae'n grêt cael rhywbeth Cymraeg a Chymraeg yn Aberystwyth mewn lle mor amlwg â Bandstand a Prom a Traeth Aberystwyth. Roedd yn hen bryd i cael i ddathlu uh, hunaniaeth Ceredigion a Chymru. Um, mae dathlu diwylliant wastad yn bleser yn ti, a wastad yn bwysig iawn i ni fel Cymru, Cymru Gymraeg, Cymru Cymraeg a Cymru Di-Gymraeg i rhannu a dathlu yn diwylliant. Mae yna gig mawr ymlaen heno. Pa brif ddigwyddiad arall ych chi'n edrych ymlaen arno ar lefel bersonol falle? A gig heno, mae gig nosfori gyda Sarella uh, Kitty Crawford a Callan. Mae Callan wedi bod tramor ac ar ei ffordd i dramor rhywle, a dyn ni wedi bachu nhw ar ei ffordd o un wlad i'r llall. Um, mae nifer o weithgareddau um, cyfranogol i blant a theuluoedd, gwaith celf, um, gwaith ar y traeth, adeiladu ar y traeth, tyrchu ar y traeth. Um, mae teganau pren wedi cael ei wneud i blant chwarae gyda nhw ar y prom. Um, Ar y cyntaf o Awst mae beth ni'n ei alw Ardrywydd Cantre'r Gwaelod lle fydden ni'n dechrau yn y Richmond Hotel, mynd i Medina ac wedyn mynd i'r Llew Du um, lle fydd pobl yn cael stori Cantre'r Gwaelod, a ffeithiau, a chwedle a, a canmaion am Cantre'r Gwaelod, felly rhyw fath o daith dywys ydy honno, a pethau'n digwydd yn yr awyr agored hefyd. Wedyn mae cwmni amatur lleol Loosh Theatre, maen nhw wedi creu darn o waith theatr gorfforol i'w pefformio ar y prom ac ar y traeth. Mae pob math o bethau yn digwydd. Dewch, dewch i Aberystwyth am bythefnos.